Сине кияүгә алырга тели бик күп җегетләр, Татарстан җегетләре. Арада тракторчысы да бар аның. Әйтергә кирәк, аткараучысы да бар, бизнесменнар да бар. Казан җегетләре дә шалтыраткан. Син кайчан кияүгә чыгарга уйлыйсың? Габдрахим абый, мин кияүгә чыгарга җыенмыйм. Әле укыйм бит. Кияүдә дә буласың, укыйсың да. Әлегә кияүдә түгел, менә әлегә укыйм. Син Венера Ганеевадамы? Әйе. Ничәнче курста? Өченче курста. Синең ничек соң менә куелган ул? Башта укып бетереп кенә кияүгә чыгасыңмы соң? Ана аспирантура, аннары Минем, док... минем куелмаган, ә, миңа Аллаһ ничек язган, сәгатем кайчан су- суга, мин шул вакытта кияүгә чыгам. Кайчан мин үз мәхәббәтемне табам, шул вакыт. үз мәхәббәтеңне кайчан кайчан сәгате суга ләкин бит кеше үзе дә эзләргә тиеш бит инде дип уйлыйм мин син ничек уйлыйсың күңел йөрәк эзли үзенә үзе килеп чыга укып бетергәч сине эзләп табарга тиешләрме син эзләргә тиешме ничегрәк булырга тиеш ул үзе килеп чыгар дип уйлыйм Ә менә сәхнәгә йөрисең, Азат Абитовлар белән гел бергә җырлыйсыз, ул сиңа ошамыймы? Менә дөресен әйтәле безгә. Безне хәзер беркем тыңламый. Әйдә. Ошыймы? Синең хыялың Азат Абитов кебек җегетме? Ничегрәк? Чөнки сез гел аның белән бергә. Мин аларның икесе белән дә, өчесе белән дә бергә. Мин баштан Ришат Мөхәммәтуллин белән дуэт җырлап йөрдем. Ришатов ва Тулин? Аның белән дә... Утану мағанда ма? Аның шыққан вакытында. Мин аның белән дә йөри дип чыгарганнар иде. Хәзер Азат белән дә йөри дип чыгардылар. Мине Рәнис белән дә йөри дип чыгардылар. Мин барысы белән дә йөреп чыктым. Шуңа мин миңа нинди сораулар кирәк? Мин елмаям гына. Син боларга җавап бирмисең инде, әби. Мин әле кияүгә чыкмыйм бит. Ә, Шуны гына сөйлим. Юк, менә йөри дигәч, сиңа ул кыенмы, җылыйсыңмы син төннәр буе мендәр Кайда кочаклап? йөри? Юк, җылыйсыңмы дип әйтү. Менә Азат белән йөри дип Ә, чыгарга. юк. Теге юк, Рәнис белән юк, йөри дип, юк, Ришат юк, Төхвәтуллин белән. Юк, юк. Юкмы? Юк. Ничек нәрсә еларга инде? Юк инде менә шундый сүзләр әйтәләр, мин бит инде йө- йөрмим бит инде. Сөйләм генә. Сөйләсең генәме? Сөйләм генә. Шундый асыл егетләр белән йөри дип әйткәч. Ә гомумән синең менә уеңда нинди булырга тиеш ул синең сөйгән ярың? Мине хөрмәт итә торган. Хөрмәт итә торган. Бу моңсы икенчесе булды тагын. Төс кыяфәт буй, кечкенә генә, майбулдан матуррак булсын. Ма? Ямс булмасын инде, ул матур булсын. Матур булсын, нинди матурлык булсын? Зәңгәр күзле, кызыл күзле. Ну, миңа дөресен әйткәндә, шомырт кара күзлеләр ошый. Шомырт кара күзлеләр? Әйе. Төркем эше. Шуннан, шуннан, шуннан. Сихри күзлеләр эше. Сихри күзлеләр. Әйе. Буена килгәндә бик кыска булмасын. Әйе. Ну, синнән озынрак. Әйе. Хәзер бит кызлар озынрак. Юк. Юкмы? Юк. Үкчән төзлек кигәч тагын да. Э, егетләр озынрак булырга тиеш. Кранарны шушы көннәрдә Фуат Садриев белән интервью эшләдем, ә бит. Ул бит өлкән язучы. Ул беренче хатыннан аерылган, ул әйтә, яшьлек җүләрлек, ди. Менә чыннан да яшьлек җүләрлек бит инде ул. Менә шул яшьлек җүләрлек булмас өчен, аерылмас өчен безнең әти-әни бар бит инде. Әгәр дә сиңа әйтсәләр, кызым, бу җегеткә карама, бу үзенең нәселгә туры килми, әй, чибәр, матур, сине ярата, фәлән-тегән, чыкма дисә, син тыңлаячаксыңмы, әллә юкмы? Колакка сүз салам. Сүзләрен колакка салам дөресен әйткәндә. Үземнекен эшлим. Кая синең кулларың? Ничек син ә шулай эшлисең, үзеңнекен эшлисеңме? Минем әти әни биргән тәрбияне мин һәрвакыт күздә күз уңында тотам. Әйе. Бер кайчан да минем гаиләмә, минем үземә, минем якыннарыма начарлык китерә торган кеше белән йөрмәячәкмен. Юкмы, әти әни сүзен тыңлыйсың, шулай бит? Әти әни кемнәр әле сезнең, синең? клуб Әтиең баянчы, әниең җырчы. Әти баянчы, клуб мөдире дип әйтик. Әни хореограф, режиссер, биютүче дип әйтик инде. Хәле син сыер сула беләсеңме? Көтүдә булганың бармы? О, мин көтүдән башта башка башымнан ашкан. Син ничек көтүдә йөрисең шуңа әле бәләкәй? Син күпме әле? Мынау кызы бит. Мынау кызы булса. Сыер сөзеп китмим соң сине. Юк, алар мине алар мине көтүдә тыңлыйлар. Нидән сарыкны куркасыңдыр? Әнекәем дип чабасыңмы? Юк, юк. Мине, мине алар көтүдә тыңлыйлар. Мин, мәсәлән, авылга кайтам икән, көтүгә чыгам икән, безнең авылда кешеләр, о, бүген сыерларыбыз, юк, сыерларыбыз музыка тыңлый икән диде. Син җырлыйсың инде аларга, әби. Мин кырга чыгуга сразу җырлый башлыйм. Алар әле ошаган җиреннән туктап байтып, ни эш эшли микән инде бу кыз? Безне ошаудан туктатып бетерә бит. Сыер да суга беләсең инде. Сыер Суа белән әби. Бу кулларың белән нигә дип карыйм әле, шул кулларың белән аңа дип көчле сау буламы? Бу кайчан соң тапкыр саудың? Минем кулым каты. Ә каты каты, и син врач булырга тиеш булгансың. Ну, булмагансың. Киләчәк тормышыңда врач буласың. Врач дип әйтәләрмени? Әйе, врачларның куллары каты, күзләр синең кебек үткен, тавышлары матур. Юк, мин андый врач нәрсәләрдән Яралардан бик нык куркам. Куркасың, коннан куркасың. Коннан курыкмыйм, но тегеләрдән куркам. Яралардан. Кайчан соңгы тапкыр саудың сыер? Истә булса әгәр. Мине әйбәтләп кенә тибеп җибәргәч. Венера Ганиеваны ошатасыңмы? Нинди укытучы ул сезнең? Шул турыда сорыйм инде. Венера хатыны вообще нык шәп кеше. Чудо, дип әйтик инде. Ә, Мин аны бик нык яратам. Синең укытучы булган күрә генә шулай мактыйсыңмы, юкмы? Йо. Синең остаз бит инде, ул мактамасаң Мин вообще эләктерәме? э, мин юк, ул ул кирәк вакытта. э, Каты. Каты кирәк вакытта. Синең менә ничек сүккәне бар, аның берсе мисал китерә әле. Менә ул тормышка Мин э, нәрсә? нәрсә булды соңгы тапкыр? Беренче курста Җыр өйрәнергә тиеш идем. Йолдыз булып йөргәнсең беренче. Мин мин кем? Син Венера Ганиева, ә мин Гөлсирен Абдуллина, шулаймы? Юк, конкурска бер җыр өйрәнергә тиеш идем. Ну, я. Мин аны өйрәнә алмадым. Э, Бер, бер көн бирде, ике көн узгач, мин аны өйрәнә алмадым. Э, Экзаменнар вакытымы соң инде. Килдем, өйрәнмичә. Күзгә карады тагын. Син боларны өйрәнәсеңме соң? Или кайчан өйрәнергә җыенасың соң? Или уку вакыты җитә бит инде, конкурска бар вакыт җитә бит. Менә шулай дип кенә аңлатып бирә, но прям бастырып сүккән юк инде. Ну, акыллы, акыллы фикерләр үзе. Ислат кая булмадымы? Юк, Аллага шөкер. Юкмы түгел, тыңламыйча. Менә соңгы клибыңда син э, йөрәгеңне ача башладың. Соңгы клибыңда йөрәгеңне менә үзең була башладың, кыланмыйсың. Менә моңа ничек өйрәнә башладың? Мин сиңа сокландым соңгы клибында. Мәйтәм, менә бу кыз шулай дәвам итсә, зур җырчы булачак. Нык кылана башласаң, бетәчәксең. Чөнки 99 процент кызлар кыланып җырлыйлар һәм шуның белән юкка чыгалар. Мин һәрвакыт үз-үзем булып калам. Үзеңне чыгару бик оялттырадыра да, үз хисеңне чыгару оялтаттыра. Ну, мин чынлыкта да бик оялам. Оялчанмы син? Оялам, әйе. Хәзер дә ояласыңмы? Оялам. Шулаймы? Дөрес әйтәсеңме син? Әйе, оялам. Син яшерәсең генәме? Юк, оялам, менә кызарып чыктым инде хәзер. Ә сәхнәгә чыкканда ояласыңмы? Ну, хәзер сәхнәгә беренче чыкканда э, үземне кулга алырга тырышам. Олыгка ышанып чыгып китәм инде. Әйе, әйе. Оялу хисе бик бар. Бар, бар. Кеше менә үзгәрә, концертлар бирә башлаган шулай бит инде. Йолдыз чире, анда йолдыз авыруы. Ул нәрсәдән була менә? Йолдыз чиреннән бик нык куркам. Нык куркам. Белмим нәрсәдән булганын. Менә тагын бер тапкыр әйтәм, минем әти-әни биргән тәрбияне мин һәрвакыт күз уңында тотам. Һәрвакыт шалтыраталар концерттан соң. Ниндер җырлаганнан соң һәрвакыт шалтыраталар. Борыны үсеп китмәсен дип әйтәләрдер инде дип уйлыйм инде мин. Э, замечаниеләр ясыйлар. Һәрвакыт э, мактап кына тормыйлар. Карайлы, кулларын бирәле. Йөрүгә сине йөрткән егетең бармы? Йөрәгем буш түгел. Менә шунысы гына әйтә алам. Ну, кем икәнен әйт инде. Менә минем күзләремә карап. Юк, беләсезме, мин әле Мәйсәрә Булатың кем ул? Мин әле йөримме, юкмы, ансысын бер дә әйтә алмыйм бит. Йөрәгем буш түгел, шуны гына әйтә алам.